Tecfiḍ mi yebda usirem, asmi akken i d-greɣ s iɣri, lliɣ a n-tedduɣ ɣur-m, am wakken i d-tedduḍ ɣur-i, teɛkes-d ula i nexdem tafsut n urgaɣ teɣri. Deg uneggaru n lexrif, taṣebḥit ass d aseɛdi, amzun tluɛaḍ-d acrif, seg merra yikaw lidi, Tewwiḍ-d abrid d aɣilif, teyyaḍ ad tedduḍ yid-i. Deg ul-im iban ttbut, cubaɣ-t am yitri n lefjer. Kemmini tebɣiḍ tafsut, nekk ttraǧuɣ yennayer, ǧǧiɣ ṣṣaba-w tfut, yettwakkes ɣef wudem-iw sser. Nebɣa lsas iṣeḥḥan. Tamusni zzin leḍrafa, acu kan i d iyi-rḥan, mi ɣ-d-tessegra-d tlufa, sliɣ tesɛeddaḍ lemḥan, nekk ɣliɣ tazmert tekfa. Yecqa-yi ma ruɣ fell-am, alamma tefna tezmert, lukan mačči d leɛnaya-m, uwumi sriɣ i tudert, tḥubbeḍ-iyi s nniyya-m, makken i yi-d-zerren tamart. Tesɛiḍ tarwa d watmaten, xas seg wul i murfan, wid tḥemmleḍ ḥemmleɣ-ten, seg wul zeddigen yeṣfan, si zik nekk ttɛuzzuɣ-ten, mačči d ayen i d-yennulfan. Lukan d ṣṣab ad tt-nsew, ad tt-nerr ad tt-xerreq, mer d sselɛa ad tt-id-naǧew, di tmurt ad nadiɣ leswaq, wi bḍan tasa d way turew, yefreq netta d uxelleq. Netta yesserju leḥsan, walaɣ iswi d amxalef. A t-id-awiɣ deg nnican, d lmuḥal ad yettxellef, ma ddreɣ ad m-xedmeɣ ccan, ma mmuteɣ ad m-d-ǧǧeɣ ccerref. D lehna mi sfilliteɣ, a Mehdu akk tudert-iw, a Meggal ɣur ḥniteɣ, walaɣ deg-m tamurt-iw, iṭij lukan ad t-ɣellteɣ, d kemm kan i d tafat-iw. Wiḍsan fell-am wi t-ilan, mliɣ i medden ccan-is. Fehmeɣ medden akken ma llan, kul wa rriɣ-t deg umkan-is, wi ɣilen d kemm ay yexlan, ay yexlan kan d iman-is. ttnajiɣ deg iḍ deg wass ṭalabeɣ deg rebbi akem iṣṣer yili fell-am d aɛessas dagi neɣ zegri lebḥer ɣur-m ad ɛandent tullas ad ternuḍ teɣzi leɛmer yefka-yam rebbi s lufa ur yezmir ḥedd am yekkes ul-im d azedyan yeṣfa ula i d-yehder yiles Ɛuzzeɣ-kem tuzzma tekfa, la smaḥ i nnejmiw yeɛkes. Ar yiseɣ neǧreɣ-d abrid, imi ẓriɣ a Rebbi yiwen. Mi ara t-wwteɣ ttewḥid, yili yid-m d amɛiwen, temlekkeḍ a yelli-s n lǧid, afeg ɛelli d asawen. Tluleḍ deg ccehr Furar, deg wass n sebɛa uɛecrin, ass-nni i xedmeɣ urar, nekk ferḥeɣ medden ur ẓrin, itri-m deg tignaw yufrar, ala nekk i t-yettwalin. D lɛezzam i yi-ssawḍen, ḥemmleɣ ula d ccetla-m, xas akka lqelb-iw yuḍen, a Ṛebbi ttnajiɣ fell-am, ad d-tlaleḍ abrid nniḍen, asmi ara mahduɣ sslam.